zita rangu ndinonzi mukudzei mukombe mutupo ndinoyera mwenda mberi wembwa chena mvura yadzongwa atanga kunwa mhuka yandinoyera inonzi nondo Ndiri mwana weumambo washe Chirau. Takazotamira kuZumba tichibva kwaZvimba. Taiva nedonzo rekuvhima. Madzitateguru angu akauraya nzou yakanga yanetsa nekuuraya vanhu ndokupiwa mukadzi nemunda wakakura zvikuru wekurima naShe Muswe. ndopakatangira kutumbukira dzinde redzinza ramukombe makare muuzumba ndiri nyanduri anonyora nekurava chishona chamandiriri nekuti ndinoyemura nekudada nerudzi magariro netsika dzavashona nhasi ndine nhoroondo Kunyangwe ukave mutorododo, vane nzeve dzekuteerera nameso anoongorora vanowana pfuma yeruzivo. Nhamo inesu aifunga kuti kuponda munhu imhosva inogona kungorova sedzimwe, asi ropa remunhu ane mutupo harideurwe nekuti ngozi yacho painouya hainei nekuti zvakaitwa usiku pasinaiona inouya nekuparadza. inosiya misha yedzinza yave matongo nemarinda asina anotsvaira kana kushongedza maruva inosiya nherera dzinodzungaira nekuve zviseko zvenyika

Namainesu nemudzimai wake vakazotorwa nerufu ndokusiya vanakomana vaviri vaiwirirana zvaiyemurwa nemubereki wese Tawanda naIngidzai vaiva tsika nditsike zvekuti chaiwana mumwe chaitora vese. Zvino zuva iri vaviri vakaenda kumakura kunotema huni serimwe remabasa anoitwa nevanakomana pamusha. Tawanda akasimudza musoro ndokuona mwanasikana aitatarika nesvinga rehuni. Mamoyo. Mamoyo aiva muenzaniso werunako rwaiomesa mate mukana. Nokudaro Tawanda haana kuda kurasa mukana nekuti mudzimu haupi kaviri. Ingidzai aingoyeva nekuyemura chiitiko cherudo chaiitika pamberi pake semutambo. ndokurova kameterwa kemakorokoto muhana yake rwakabva rwabvira rudo pakati patawanda namamoyo wanekwa tova kuperekedzana nekunanaidzana raizenge shungu ramuchimana kunge vanhu vari kuona panomhara chikopokopo kekutanga muupenyu ndiani ndiani aisarivara akatarisa chiumbwa chamwari chaakasika akakwenenzvera ega pachake nehurungudo vazhinji vaizokanda mapfumo pasi vaona kuti mwana uyu raiva gomo rinoera pavaiedza kumupfimba aingonyemwerera seanoda asi muhana yake achiti Zviroto hazvo, asi muchapepuka. Izvo aizviitira maune. Baba ana mai vake nyakutumbura zuva ravakabara mwana uyu, ndinofunga kuti vakaona rujeko rwaiva pachiso chake. Ndokusarudza kumupa mazita anoti Chiedza, Rujeko, Chinembiri, Mamoyo. Ose mazita aya aidudza chimiro, hunhu hwake nembiri yerunako rwaihomesa matemukanwa. Wanei mikono yonwira mvura. Mwanasikana akanga akachena zvokuti kana dutu raiti rikauya, mhute yainyara kunamira paganda rake. Paaityora muzura aitepukira zvaitura meso evatariri. Mwanasikana ainyemwerera zvaituma mutongi kuregerera vasungwa kunyangwe vakaponda.

Tawanda naMamoyo vakabva vava rungano rwerudo. Vakaita sevaiswa munyika yavo voga vari vaviri. Rudo rwacho rwakapinda nekutora nzvimbo yose muhana dzavo. Rwakatambarara serunyemba nekudzika midzi. Mufaro wacho wakanga wakanyorwa pazviso zvavo nenyemwerero dzisina kumanikidzira. Ndekupi kwavaisaenda vese? Kumakomo anoyeredza mvura yakachena inoraramisa. Mvura yacho yaiyerera zvisina shungu seinoperekedza vaviri ava murwendo rwavo rwerudo. Shiri dzedenga dzakatsinhira ndokunzwika dzichirira mumaungira emakomo. Nekamhepo kanopomodza kakafefetera kachiyambira mhepo yekurambana kuti yaisakokwa muupenyu hwaMamoyo naTawanda. Kumakura nemombe dzaimbomira kuzeya dzichiona rudo ruchibvira nekutsviriridza masikati machena zuva rakacheka nyika. chii chii chimwe chaizogona kumisa rudo kana rawagara pamwoyo nekupfuurira kupinda mumwongo wemapfupa Tawanda akabva aenda kunoroora. Zuva rekutambirwa muroora mumusha wanhamo inesu rakasvika nharaunda ikatamba nekupemberera. Setsika yekwake Mamoyo akauya nezai ndokuripangidza kumurume nehama dzake sechiratidzo chekuti ndichiri mhandara nokudaro Tawanda ndiye achava murume wangu wekutanga. Zvichida newekugumisira zuva rakare iroro ingidzai akabva aita mawekwe nemusikana wemuraini akanga auya kuzoona gorokoto rezuva iri muchaneta ainge akamira akafuratira zvose zvaiitika izvi seari kutsi kwendangariro dzinodzimba mwoyo sezvine rudo haruridzi rwebhero ingidzai namuchaneta vakabva vadana nazuva rekuperekwa kwamamoyo hmm. muchaneta hongu Vaiswera vose kunzizi, kumakura nekumakomo. Nguva yose kwaingova kufara kusina zvinodzudza nekuti nguva yacho Tawanda aigara kwake. Mamoyo achigara kwake nokudaro zvose zvaingoendeka nyore nyore ndiko saka kazhinji vaviri ava vaiswera vachirezvana nekuyemedzana dakara zuva rapinda muna mai varo mm. ndozvinoita rudo kubva zuva ravakazotanga kugara vose semurume nemukadzi ndopavakatarisana nechokwadi chinouya neupenyu hwewanano nhamo yakagogodza pamusha watawanda nhamo inesu ichibva yangopinda isina kugamuchirwa mudzimu wakupa chironda wati nhunzi dzikudye rimwe zuva pamusha pavo pakangoerekana pasvika machinda aifamba mufambiro waitaura kuti hatina kuuya nerugare zviso zvevarume ava zvainge hondo yakapetwa rutatu zvainge riimi remoto rinodzimurwa namwari ega pachake zvipfuva zvavo zvakange zvakadumbirwa neshungu hasha nechigumbu tawanda achiona izvi akatanga nekubvunza kuti kwakanaka here madzishe mumwe wevarume ava akati baba vako iwe vakaponda hama yedu tikati tinoda kuripwa takati tinoda mombe makumi mana kuti ngozi isunungure musha wenyu iye nhamo inesu akati danga rake rine mombe shoma asi achaunza dzose kumusha kwedu achibva angorova kuita bete rawira mumukaka takazonzwa nerunyere kupe kuti imwe pfuma yacho makaishandisa kunoroora vakadzi hoo oh. samukanoroora nepfuma yekuripa ngozi mawedzera gumi pazana rejambwa mumhuri isu tauya kuzotora zvipfuyo zvose zviri pamusha uno imi muchatsvaga imwe pfuma daka ramapedza kuri pangozi iyi ngozi iyi yakaparwa nababa wenyu varume ava vakapinda mumatanga ndokutinha mombe dzose nembudzi dzose tawanda naingidzai ndopfuma yavaitarisira kuti ndiyo naka vakangopera simba ndokupererwa savana mushayazano ingidzai akanzwa shungu ndokumboedza kukikiridza asi akakundwa simba ndokukanda mapfumo pasi vakasara vachinge vanhu vagurwa mabvi Nhamo. Chakasara pakatorwa pfuma yavo yaiva huku tseketsa imwe chete yaitorarira mazai. Ukuyi haina kugara nekuti rimwe zuva mudhumeni akangosvikowo pamusha apa. Mamoyo ndokutora tseketsa iye asare yechikwere changova matoto. Mudhumeni wacho akaitisa gada zvekusiya musoro nenzondora. yaiva nhamo yekushaya chekudya chete here mumba umu kwete paiva neimwe nhamo yaidzimba mwoyo tawanda namamwoyo vakaedza zvose kuti vabereke mwana midzimu ndokuramba Iri ndiro ronda rainyanya kudzimba mwoyo yavo. Hakuna chaiomesa misodzi pamatama avo kunze kwerudo rwakasimba rwaiva pakati pavo. Dzimwe nguva vaitombofaravo votamba mimhanzi savamwe. dzimwe nguva vaikurukura nekutaura nyambo vachiedza kuisa mufaro mumba mavo vaiti vakanonhonga mabvembe mumunda vaiendawo kumamana kunofura mhepo kuti vambotamisa njere dzavo kubva muzvinetso nemadzudzo eupenyu kazhinji kacho paizongoita chiitiko chaivayeuchidza kuti dzimwe dzimba dzinotamba pwere asi wedu musha hauna hauna kubvira warira mhere yemucheche ndopaunoringa kudenga wobvunza kuti mwari baba rangu ijambwai kosei makandipira gotsi timbori vatadzi rudziiko vanorohwa neshamu yakadai kuinga mhondi chaidzo dzinobara vana Yeah. Inozongova mibvunzo asi minduro hauiwani dakara misodzi yangoti mokoto kwakubata rushaya nhamo. Chinopa vanhu simba rekuenderera mberi neupenyu itariro, nekuti zuva nezuva rine zvaro. Ukadakara warasa tariro, unozosvika pakufa wakasofa kare kare. Tawanda naMamoyo vakasvika pakungoturika nhamo dzavo kumatenga ndokuti Mwari, isu tasvika patinogumira. Nokudaro tamirira simba renyu rine minana inoisa chitubu chemvura pakati pegwenga rakaoma kuti gwaa. Mamoyo aiti kana awana nyama aibikira murume wake nababamunini wake Ingidzai votozoswera ravasadaka kumakura kwavaifudzira mombe. Kunyange zvakaoma sei, zvakakosha kuwana chinoisa nyemwerero pachiso chako nekuti mufaro unorapa mwoyo. Munoiziva here nhamo yekupisira tsvigiri muchoto kwakuisa mvura yosviba kuti ndoo? Yeah. donzvo racho nderekungoti isanduke ruvara kuti pfungwa dzifunge kuti uri kunwa svutugadzike kunyange seri kwendangariro dzako uchiziva kuti iyi haisi svutugadzike uzongoti chikuru upenyu zvichida ramangwana rine zviuya tozotaura nhamo dzedu senhoroondo kana tichinge tagarika savamwe ndozvinoita tariro Inzwai kupishana kwepfungwa dzamamoyo usiku hwezuva iri. Kusvika rini? Kusvika rini ko tiri vekupemha nekuuchira nekugamuchira mafufu? Izuva ripi raticharangarirwa nedenga tobudawo munhamo yakadai kunamira patiri senhamo? Pachauya here munhu vadzimu kana Mwari pachake kuzotibura parumana nzombe pachimanikire parumona uswa pakadai kuti sunga mbira dzakondo Mamoyo akati kuna Tawanda ndafunga kuenda hangu tawanda rega ndiyambukire marimuka ndinotsvaga chouviri tisati tawanikwa tiri zvitunha mumba muno nenzara shoko rimwe nerimwe raibuda mukanwa mamamoyo rainge tsono muhana yatawanda kana iye mamoyo wacho hazvina kumuitira nyore kuti ataure mazwi aya nekuti zvaireva kuti kaizova kekutanga kuparadzana kubva zuva ravakasangana nemakore ose avakagarisana Vakarara misodzi ichingosinina nekupfikura. Hope dzaizouya iri pakadai. Tawanda akaremerwa ndokuyeredza mvura yekutambudzika. Asi aisava neimwe sarudzo kunze kwekugamuchira nekutsigira zano remudzimai wake. Asika chimiro chemusha mukadzi une zenge tsvimbo rume inorarama yega pamusha une chivanze chinenge dongo rakasofiwa kachana inombouya zvayo nguva yeupenyu inokusvitsai pamharadzano Kuzvida, kupokana, murugare nemukutambudzika. Hmm. Kwakadakara kuyedza vakasvinura ndokuzoita chipatapata vomhanyira kuchiteshi Tawanda akatakurira mudzimai wake katundu ndokumuperekedza kunokwira bhazi. Kuonekana kwacho kwairwadza. Kuonekana kwacho kwainge vanhu vari kuonekana. zvezuva rekugumisira. Kurwendo rwacho rwamamoyo zvimwe zvacho hazvigoni kureveka nemashoko Onai. Tarisai. Vhurai meso. Tarisai mega.

rwendo rwacho rwainge rwekunoviga mai kunge rwendo rwekunopinda muchizarira kunge kufambira kutsvaga shasha inogona kubvisa zvikwambo zvapedza hama mumusha kunge munhu ari kudanwa kunoona musha wake wakaparadzwa nerimi remoto ndokusara marasha nemadota Ndangariro dzakaita kuti Mamoyo azungwere kana asvika asina kuona kureba kwerwendo urwu. Kotawanda. Tawanda akasara oshanda kupurazi raiva kure zvishoma nemusha wake. zvinova zvakaita kuti abva atama achinogara pakare papurazi akawana basa rakamufadza nekuti raimupa zvinobatika kune rimwe divi Mamoyo akatangawo kushanda kwakare kumarimuka, upenyu hukatanga kupa mufananidzo weramangwana rakajeka. Pamwe pacho mhinduro yaMwari inouya vanhu vakanganwa zvavakakumbira. Mhinduro inozouya wava kufunga kukanda mapfumo pasi. Chishona chinobva chati sango rinopa waneta. Akabva angosimudza runhare ndokuchaira murume wake achimuudza shoko regorokoto. Akangotanga nekuti Tawanda ndaane nhumbu chitarisa uone mhemberero ko kunyevenuka kwehana dzavo vakashaya chekubata nekufara ndokuzoerekana vava kudzana kutamba chaiko pasina ngoma tawanda akambokanganwa kuti ndiye foromani achibva arasa nyadzi dzose Murume mukuru vakafara zvaifadza vaiona. Ehezve, nguva yekufara haingafanane neyekusuwa. Mazuva akaramba achipindana nguva ichifamba vaviri vachishanda nekuronga ramangwana. Mwedzi mipfumbamwe yakasvika, Mamoyo ndokubara mwanasikana akasvika. akanzwa mwoyo uchinge waiswa godo rechando mugwenga rinopisa kunge gehena ndo pekuti ukabvunza munhu kuti uri kunzwa sei anokuudza kuti mufaro wacho hautsanangurike nekuti hakuna shoko rinogona kuzadzisa zvinoreva hana yangu zviri nani ndinyarare tawanda akafara zvino mamoyo aizogona here kushanda iye achifanira kunge achirezva mucheche izvi zvaisazova nyore kuti asiye basa kwaizenge kukanda mbeu paruware kunge goridhi rapinda mumaoko ebenzi izvi zvakaita kuti mamoyo aite imwezve sarudzo yakaomesesa akafunga kudzokera kumusha akafunga kunosiya mwana asika kumusha kwacho murume wake akanga asiko hongu hazvo Asi dzinza rine veropa uyezve itsika yavaShona kugarisana zvisinei kuti uyu mwana ndewabamnini kana watete, weropa ndeweropa. Naizvozvo Mamoyo akasvikosiira babamnini vake Ingidzai mwana. Ingidzai wacho aiziva kutambudzika kwakaita mukoma namaiguru vake nedambudziko rembereko. Nokudaro paakabata mwana uyu maoko ake, akafara nekudzana. Mamoyo akafara kusangana nambuya Rusike vaiva mai vechikuru vaipa ruyamuro kuna ani zvake aitambudzika. Ini ndinoti mbuya ava vaiva ngirozi. Sei ndadaro? Muchawana mhinduro nekufamba kwenhoroondo iyi. Mamoyo haana kugara kwenguva yakareba sezvo aifanira kudzokera zuva rakare iroro. Moyo wake wakatsva. Mwana wangu ura wangu chokwadi ndotopira gotsi rusvava rwakadaro ndimbori mai verudzii mwanangu tariro mwari akubvumba mire nekuti nyika ino yakatakura zvinorema Pasi rino rakasenga mukwende wematambudziko. Akabva apinda mune rumwe rwendo. rwakaremedzwa nendangariro ingidzai akasara akabata mwana uyu sezai ramambo akanzwa rudo rambei akangoyeva mucheche Mcheche akapiwa zita rekuti Tariro, uyo akanga akamonerwa namachira achingooneka chiso bedzi. Akatomborivara. Akayemura nekutenda kubata kwaMwari. Ingidzai akatozoita zvekuvhunduka pakazarurwa sasa nemudzimai wake Muchaneta, uyo aibva kunobayisa mwana wavo tsitsi.

chakanyanya kutora meso amuchaneta chikafu netwumwe twakasiyana-siyana twakanga twauya namamoyo

Paakazongoti baa pane mwana mucheche uya ndipo paakatanga kurutsa mashoko. Mashoko anenge uturu hwemakure. Akareva chose chinotuka, chinoshoropodza, chinogumbura nechinoshayisa simba. Akati, iwe ingidzai uri rume zazu here rinotadza kuramba kuitiswa matakanana wako mwana uyu tsitsi wauri kutadza kutengera kana upfu zvawo wekukurungira usvusvu Ingidzai akati kuna Muchaneta. Iwe Mucha. Handiti Mamoyo auya nemari iyi kuti ibatsire kurera mwana wake uyu. mushaneta wacho akabva atokwidza izwi chipfuwa zvino chachiti shutu Uri dununu Ingidzai. Unoreva zvekurera mwana unogona kusunga mbereko kumusana here iwe? Muchaneta akapenga achifemera pamusoro sejongozi ratiza nejogi. akavava semhiripiri inonzi kachoro dakara tudikita twakudzika nepakati pemusana kunge munhu anga achitimba mugomba nechimuti akabvumburudza murume kunge pwere ingidzai ndokuoma miromo semunhu anga achihwira mbwire mbwire akaudzwa magara mwoyo asingafi akapoora kunge ronda regomarara Murume mukuru akabuda panze ndokuramba akasimba neshoko rekuti tariro uyu mwana wangu iropa rangu ndichariera kusvikira vabereki vake vadzoka chinodyiwa natsitsi ndicho chichadyiwa natariro

munoti paizogarika nemufaro here pamusha uyu kana kuti paizoonekwa chitsvuku chinenge shura rekuguma kwenyika raramo yatariro inopedza ini nyanduri wenyu mashoko anogona kutsanangura nhamo yakaonekwa nemwana mudiki pwere zvayo ine mukaka pamhino kurohwa zvako kwakasvika pakujairika panyama yake Kuonzara. Kunyimwa zvekudya zvisinei nekuti mwedzi wega wega mai vake vaitumira tsamba nemari kuti mwana awane zvinomuraramisa. kana iye tawanda baba wacho vaitumirawo usavi nguva nenguva zvose zvaisvikira mumaoko amuchaneta tsamba dzaingopiswa dzisina kuverengwa mari yacho aingoita madiro nayo mwana akaona ndoo ndokusvika abvunza kuti ko inini ndakaberekerwei nhai mwari imi zvaisiririsa asi rudo haruna kubvira rwatama pamwoyo waingidzai kumwanasikana wemukoma wake tariro sechivimbiso chaakapa kuna mamoyo kuti chichararamisa tsitsi ndicho chichararamisa tariro waiona kuti kana nguva shoma yavaisangana mwoyo wemwana waitombonyevenuka kwakutombogegedzerawo Kazhinji mufaro uyu waidimurirwa panzira naMuchaneta. Wonzwa kuneta. Kwakusuruvara zvakare. Ko sei vamwe vasina tsitsi? ko inga iye muchaneta akabara mwana akamupa zita rekuti tsitsi anoziva kuti tsitsi dziriko vamwe vanadzo ko sei asingazvibvunze kuti ko inini dzangu tsitsi dziripi nekuti pakadai ndinofanira kunzwa tsitsi Hana yaMuchaneta yaingova denga chete here risina moyo unonzwa urombo kana waona mwana akadai achigara aine matama akanyorova kunzwa tsitsi tsitsi dzoga tsitsi tsitsi dzaunowana pachena mahara kubva kuna mwari anokupa upenyu nemweya wekufema zuva nezuva usina chaunoripa

neudiki hwako. Naitwo twumutiezo tusati twasimba nepfungwa dzichakatamba nepwere dzisina chinoziikanwa. Mweya waMwari zvawo usati waziva chinonzi chitadzo, ruvengo kana utsinye. Aingonzi enda. Enda unotengesa nzimbe pachiteshi. Ukasadaro unorarira sadza nemutetenerwa. nekuti pano panodyiwa cheziya tariro kwakumhanya kumhanya mukati mavakuru imomo kachishandira vabereki semubereki akanga achiri mamba kwedza machongwe achiimba karwiyo kanonzi kwaedza kachidimbu kezuva kachangoti budei kasati karova nhongonya aitsvaira pachivanze muchaneta ndokushamisika motokari izere nemidziyo pfacha pamberi pemusha hmm. hapana izvitarisira Mamoyo akanga aona kuti zvaisazokodzera kuti aende kunoona mwana wake ari yega mushure mamakore manomwe. Nokudaro akatanga aenda kunotora Tawanda papurazi ndokudzoka vaviri vachifarira midziyo yakanga yatengwa naMamoyo. Ingidzai Tariro naTsitsi vakamhanya. Vana vakanga vachiri vakabatwa zviso nehope. Tariro aiziva here kuti zuva iri richasvika? Zuva rekusunungurwa muuranda hwekushandiswa, kushungurudzwa nekutambudzwa naMuchaneta. Ingidzai akati, Tariro, ava ndivo mai nababa vako nyakutumbura. Mwana akanzwa hana yake ichirerukirwa ndokusvima misodzi yerusununguko. mumwoyo wake mwana uyu akati kunyangwe vakava vatorwa ngavanditore zvavo pane kufira mumaoko amuchaneta Taneta. Upenyu hwatariro hwakabva hwasanduka pakare kwaakutoonawo nyemwerero pachiso chake. Tsitsi akanzwa kufara kuona Tariro achifara nekupemberera. neupwere hwako kaiziva kushungurudzwa kwatariro iye semwana achingonzwa tsitsi sezita rake sezvo tawandana mamoyo vakanga vatenga kamusha kaiva pamhiri penzira vakatanga kukanatsurudza kuti uve musha une chiremerera vakaisa midziyo nezvishongo mumba mukatanga kuva nechimiro rose bhindauko iri raifadza richirwadza vamwe. Vane meso havadi kutsanangurirwa pakadai, vanongoona nekuziva. vari pakati pekushongedza musha wavo pakabva pasvika motokari yakanga yauya kuzosiya mombe dzatawanda dzaakanga atenga achiri kushanda kupurazi Ichi chaiva chimwe chezvishuviro zvake kuti azotenga rimwe danga kubva zuva rakatorwa pfuma yenhaka yababa. Inzwa shoko raMuchaneta rakasvikopinda nekugara kunge honye muuropi nemuhana yaingidzai chiona manje ingidzai wakangoseenzeswa kurera mwana ivo vachishandira upenyu hwavo hona nhasi vadzoka nepfuma iwe vongonzi nemuromo makaita basa pfuma yenyu yenhaka yakarova asi rako danga razara zvakare iwe rako harina kana ndove yekuti tiise mupfudze mubindu unenge murume wezita Aya ndiwo mashoko akatanga kudyara mhodzi yeruvengo muhana yaIngidzai. Akanzwa semunhu achangodzoka mushure memakore gumi ari mutirongo achipikira mhosva yekupomedzerwa. akaita shungu dzemunhu akatarisa mhondi yakaponda mai kunge aiona satani dhiyabhurosi nengirozi dzake ingidzai zvaakazoronga nemukadzi wake zuva iri zvinotoda hana dzakasimba zvinotoda vakaenda kuhondo vakarwira nyika vachiona vamwe vachiputika misoro ichirasa uropi kusimba kwehana ichi chinonzi chisionekwe mwana akati kwauyei inini chaiye kupiwa chokudya namai ava havana rudo rwakadaro ava bodo kwete handinwi ko pfungwa dzemunhu kana achifa nenzira yakadai anenge achifungei kuti ndofa hangu asi ndofirei Ko mwana wangu zinya rimwe zai regondo rinosara nani? Achararama here tariro wangu munyika ine kuipa kwakazara? Anoyambuka here munzizi dzinoyeredza uroyi, umhondi, umbavha neutsinye? kwaakuvhara maziso kuti mwari chinditambirai asi muchengeta sheshe yangu kwaakufema kekugumisira hama neshamwari vavakidzani nenharaunda Hakuna akauya achitenda kuti Tawanda naMamoyo vakanga vaenda pachokwadi. Kushamisika. Kusiririswa. kubatikana, kugumbuka nekuungudza. Takaiona misodzi pamatama avazhinji. Chatisina kuzoziva ndechekuti yose yaiva misodzi yekurwadziwa here? asi mwana akanga aita mufaro wekunzi zindakupa zindakutorera kunge kubvutirwa chiri pamuromo kuchekwa nerakagomara rinopinda zvishoma nezvishoma uchiteerera marwadzo kugurwa kunorira kuparadzwa sarei wakarembedza mapendekete nekugumirwa kakanamata kamwanaka makaita henyu nenguva shoma yekufara yamakandipa mwari asi makadii kuti ndibatane nevabereki vangu parwendo urwu ndichagona here kusara ndega panyika ino ndisina kutya kurasa tariro rikava zita rangu ndichavimba nani kana ndakambooneswa chitsvuku vabereki vangu vachiri kurarama ndoo pazvichanaka here vaenda ndakatamba unherera vari vapenyu handizivi kuti wandichatamba kubva nhasi unonzi uyi kwakutodzorera ivhu kuvhu zvobva zvarova zvakadaro kunge ngano yatsuro nagudo vabvuvi neruvadzano vakaimba nemisodzi pamatama vachiperekedza nhengo dzavo pazuva rekugumisira

semazuva ose akaisa chimiro nechiremerera parufu rwatawanda namamoyo nekuti basa raigonekwa nanyaradzo kwaiva kuzadzisa chivimbiso chaakavimbisa kumufi kunyange mufi wacho aisazogona kuona zuva iri sahwira wepamwoyo akavimbika nemurufu aripo here akaona kuchema kwemwana akagona kumunyaradza mbuya rusike vakabatikana zvikuru

akadzoka musungwa mwana mudiki ariko majeri kunze kwemajeri majeri evasina mhaka tariro akaita seari kutangidza seakamira pamusoro pematombo akaondomoka kubva pamasvingo aakavaka kunge akamira pakati pemunda wakaparadzwa nemhashu mbuya rusike ndivo vaiva bendekete rekuzendamira ko kwakanga kuchatambika here kumamana nedzimwe pwere Tarisa mufananidzo wakaitwa naTariro ugondiudza kuti hauna kunzwa kubaya pamwoyo here kuti juu. Ko hembe Hembe dzakafanana dzaipfekwa naMamoyo nemwana wake vachienda kusvondo. Iko zvino ndoodzopfekwa naMuchaneta nemwana wake. zuva rekugoyewa kwenhumbi rakasvika vakatanga nekuita chirango chavashona chekumwaya mvura panhumbi dzevafi dzisati dzatanga kugowewa vanhu vakaita madiro ajojina kwaiti anokanda icho anonhonga icho nevanobvutidzana icho Zvose izvi zvaiitika pasina anorangarira kuti vafi vakasiya vabereka. Tariro wacho vaitiona seakafa nevabereki. rakaguma rabotso hondo yekurwira chisina kana donhwe reziya rako kunge uchafira chausina kuziva nekwachakabva undyire undingoweni umbimbi ndoga ruchiva uori nekunzwa kamwoyo mwoyo kanenge kepwere kana chindumurwa chiri pamukaka kurai kurai vanhu vakuru kurai tariro aiti akagogodza oti kuna muchaneta mai ndanzwa nenzara mwana idzingwa sembwa kwakumhanya neraini kwakuenda kunogogodzera mbuya rusike kuti gogo ndaziya mbuya vaye nerudo rwavo vaivesa moto vobika chero chidiki chavagona kubika chero chinodzinga nzara chero chimwe zvacho

vanhu vakaenda kumisha yavo ruvanze rwasara rwati zii zvakare vana muzvina zano rekuponda Vakasara vatarisana kunge machongwe maviri muchikwere. Chiona chiso chaingidzai achidemba kuzvituka kuzvishura nekuzvivhunza mivhunzo yaaizvipindura ega muhana make Ingidzai naMuchaneta vakatanga kupopotedzana. Ko zvino mucharwirei? Ko pfuma yacho yaiva donzo rekuuraya chii chimwe chekurwira zvapasisina kana mafufu zvawo? Mweya wengozi wakavhuvhuta mumba umu mukatanga kunhuwa rufu. Rimi remoto rakati ngandu, imba ikatanga kubvira. vakaridza mhere varimo mugehena repasi vakamirira gehena rekupedzesera chakaponesa mwana wavo tsitsi itsitsi dzaaiva nadzo netsitsi dzamwari pakadai adzimbofa dzakakutsitsirira ndinoziva kuti mose munoda rungano runopera nemafaro asi ndine urombo kuti pane ino nhoroondo vana vakasara vasisina anorera pwere dzakasara dzichidzungaira nekuve zviseko zvenyika musha ndokusara uri dongo nemarinda asina anosakurira kutsvaira

mungananganidza mukuedza kutseketudza kwandiri kuita rungano kuti nyaya iri apa inonzi ngozi